Helo, siwmai. Dwi yma heddiw i ddangos i chi sut i ddefnyddio Kahoot. Mae'n arbennig o dda ar gyfer creu quizzes rhyngweithiol i blant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd. a mae e'n lot fawr o hwyl. Nawr y peth gyntaf da chi angen neud ydy mynd i wefan Kahoot dot com a da chi angen creu cyfri eich hunain trwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost. Nawr dwi wedi gwneud hynny yn barod, felly dwi'n mynd i mynd i fan hyn i login. A be dwi'n mynd i wneud heddiw ydy uh, creu cwiz. Felly, da ni'n mynd i creu cwis gyda'n gilydd, a wnawn ni gofyn cwpl o gwestiynau, a wedyn byddai'n dangos i chi sut i redeg y cwis wedyn. Felly, er mwyn creu cwis, da chi'n mynd i create fan hyn. So, dwi'n mynd create. A wedyn, da chi'n gofyn eich cwestiwn chi fan hyn. Felly, os bys ni'n rhoi cwestiwn un, os na'n gwneud rownd chwaraeon, felly byddai'n sgwennu'r cwestiwn, pwy yw capten tîm rygbi dynion Cymru. A wedyn mae yna cwpl o ffaith gwahanol, gwahanol o ofyn cwestiynau. Ond yn yr opsiwn yma, dwi'n mynd i roi pedwar opsiwn i bobl. Felly, wrth gwrs, byddai'n sgwennu fan hyn, byddai'n rhoi Alun Wyn Jones. Nawr, os dyma'r ateb cywir, da chi'n gwasgu'r cylch fan hyn. Felly, yn amlwg, Alun Wyn Jones ydy'r captain ar hyn o bryd. A wedyn a roi dewisiadau eraill fan hyn, so Justin Tipper, Tipperick. Uh, rhyw tri wedyn, uh, Gareth Davies. A falle rhif pedwar, Rhys Patcho. Felly dyna cwestiwn rhif un. Felly na just checio fan hyn. Felly dyna'r cwestiwn. Dwi wedi ticio'r bocs cywir, felly mae cwestiwn un yn iawn. Felly, dwi'n mynd wedyn, os mae, da ni'n hapus efo cwestiwn rhywun, da chi'n pwysau add question. Nawr, mae'n opsiynau fan hyn. Nawr, quiz ydy, da chi chi roi opsiynau. Y llall yw true or false, cywir neu anghywir. Felly, na i dewis cwestiwn cywir neu anghywir nesaf. Wedyn, y cwestiwn fan hyn, falle na i ddeud, um, mae Aaron Ramsey yn chwarae i Juventus. Ok, felly wrth gwrs mae hwnna'n gywir, felly true. Nawr mae'n opsiwn fan hyn i roi lluniau neu roi cyswllt i YouTube, ond wrth gwrs, achos dwi'n creu cwiz ar gyfer y cyflwynydd yma nawr, byddai'n cadw yn eitha syml, a weithiau mae'n haws cadw pethau'n syml. Felly dyna'r ail gwestiwn. Falle na i gofyn y trydydd cwestiwn nawr, a na i mynd nôl i'r opsiwn cwiz. Falle na i gofyn um, ym mha gamp mae Jade Jones wedi ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd. Grêt. A wedyn eto, da chi'n rhoi pedwar opsiwn. Uh, felly, felly na i roi judo, uh, karate, felly um, taekwondo sydd wrth gwrs dyna'r ateb gywir, so na roi tic fyna, a wedyn golf. So dyna'r cwestiynau. Iawn? Felly, be byddai'n neud yw, byddai'n rhoi teitl i hwn. So, y teitl ydy uh, chwaraeon Uh, a wedyn mae'n arbed i Goots. So mae popeth yn cael ei arbed i'ch tudalen Goots chi. So mae pob cwiz chi'n creu yn cael ei arbed fyna. A wedyn, be da chi'n ei wedyn yw done. So da chi'n pwyso'r cwestiwn done, er botwm done fyna. The Kahoot is ready. So be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i dweud test this Kahoot. Mae hi er mwyn trio y Kahoot yma allan. Da ni'n mynd i trio allan. Felly, be ni'n neud fan hyn, dwi'n mynd i defnyddio fy ffôn i, a dwi'n mynd i cymryd rhan yn y cwiz yma nawr. Felly, wrth i bobl uh, i gymryd rhan, be mae pobl yn neud yw mae'n well defnyddio ffôn. Felly, fel mae'r um, fel mae'n deud fyna, da chi byddai'n pwyso classic, a wedyn bydd y rhif yn dod fyny a'r game pin fyna. So os ydych chi'n edrych ar y ffôn ar y chwith, y game pin ydy 566 dim 812. Felly chi'n gofyn, pan ydych chi'n gwneud eich cwiz chi, mae rhaid i pobl mynd i naill i'r app Kahoot neu i kahoot.it. A wedyn y pin ar gyfer y gêm yma, a dwi'n mynd i cymryd rhan, ydy 566 dim 812. A dwi'n mynd i roi fy enw i, felly mae, wrth i pobl cymryd rhan, maen nhw'n gorfod rhoi enw nhw. Felly dwi'n mynd i roi fy enw i. Gwych. Felly dwi'n mynd i, uh, dwi'n yn barod i gymryd rhan, felly da chi'n gwasgu'r botwm play. So, rownd chwaraeon. So mae cwestiwn i'n dod fyny, 3, 2, 1. A wedyn mae'r cwestiwn dod fyny, a fan hyn mae'n bwysig chi'n rhannu sgrin chi er mwyn dangos y cwestiwn. So dwi'n mynd i ddeud, um, na i roi'r ateb fel Alewin Jones. A rhwng pob rownd wedyn, mae o'n deud uh, pwy sy'n uh, sy gael yr ateb gywir. Felly yn amlwg mae un person, achos dim ond un sy'n cymryd rhan wedi cael yr ateb yn gywir, chi'n gwasgu'r botwm fan hyn, a mae'n dangos faint o pwyntiau mae dau wedi gael. Wrth gwrs, os mae mwy nag un, os mae pedwar, pump, chwech yn chwarae, dyma ydy'r y sgorbwrdd, y sgorfwrdd. Felly bydd o'n dangos i chi faint o pwyntiau pobl wedi gael. Felly ymlaen i'r nesaf. Cywir neu anghywir. Mae Aaron Ramsey chwarae Juventus. Felly yn amlwg maen nhw'n gorfod edrych ar hwn a dweud, byddai'n dweud, falle anghywir, ffos. Wrth gwrs, mae'r sgrin yn dangos yr ateb oedd cywir, A mae dau y dro hyn wedi gwasgu anghywir, felly dio ddim yn iawn. Felly mae sgor fwrdd yn dangos dim pwyntiau. Dwi heb gael unrhyw pwyntiau o gwbl. Felly mlaen i'r nesaf, y trydydd cwestiwn. So ym mha gamp mae Jay Jones wedi ennill medal air yn y gemau Olympaidd? Felly, uh, judo, golf, karate neu taekwondo. Falle na i dewis taekwondo. Cywir. Felly, ymlaen i'r nesaf. A dyma ni, chwaraeon. Felly, wrth gwrs, a be sy'n draddodiadol, os mae mwy nag un yn chwarae, bydd yn dangos trydydd, ail, ond wrth gwrs, gan mae dim ond fi oedd yn cymryd rhan, dau, fi sydd yn gyntaf. A mae'r sgrin yma'n cael ei ddangos i bawb wedyn sy'n cymryd rhan, a mae pawb yn gallu weld pa mor dda oedd y person wedi cymryd rhan. Felly,